Чәчләр агара, Сәлимә. Йә, сөйләп җибәр, ничек яшисең, сау-сәламәтме, тормышлар ничек? Әллә болай әйбәт кенә инде. Ирем бар. Ә синең дә гаиләң бардыр? Бар, хатын, ике малай, игезәкләр. Яшәү Чаллыда. Әйе. Тик менә, Сәлимә, сине генә бер дә оныта алмыйм. Беренче мәхәббәт озын-озын гомерле була икән ул. И гариф. Мин дә бит сине еш кына исемә алам, әйе. Югыйсә, ирем дә әйбәт, эчми-тартмый дигәндәй, әйе, балаларыбыз да акыллы. Тик менә нәрсәдер җитми. Сәлимә! Эх, Сәлимә! Эй, Гариф, шул яшь чакларыбызга очып кайтасым килә кайчакларымда. Эй, шул төнге урамнардан үтүләре. Ә, Хәтерлисеңме, салам эскертләрдә, кара мунчаларда куна торган идек. Эк, хәтерлисеңме? Эй! Ә авыл халкы бит безнең мәхәббәтебезгә шакката иде бит, Гариф. Исеңдәме, Сәлимә? Бервакытны яп-якты җәй иде. Ә кич белән без синең белән Әрәмә буена төнбыеклар җыярга төштек. Әй, Алла хәтерлим инде, ничек онытыйм инде мин аны. Әй. Ә исеңдәме, теге иске тегермән янына мине свиданҗиегә чакырган идең бит? Мин шунда бер ярты сәгатькә соңга калганга, син минем күз төбенә сугып, яндырып чыгардың. Булгандыр инде, Сәлимә. Яшь чак, җүләр чак, диләр бит. Гашыйк кешенең аңы томанлы була бит аның, Сәлимә. Шулай инде, шулай. Эх, Гариф! Кичке уеннарда бездән дә матур пар юк иде бит, әйеме? Ә хәтерлисеңме, теге кичке уеннан кайткан вакытта коеп яңгыр ява башлады. Без лычма су булдык. Әйе, өшеп туңганыбызга карамастан, теге Сәлих абыйның бурасына кереп, төне буе кочаклашып үбешеп чыктык. Ну!

Ике көн битемнән суган исе килеп йөрде. Китәре булмаганмы әллә тагын? Әрләшкәнемне хәтерлим, ә менә төкергәнемне хәтерләмим. Әй, көнләшкәнмендер инде, Гариф. Эх, Сәлимә! Нигә сиңа өйләнмәгәнемә үкенеп һич туя алмыйм, чыннан да, бездән дә бәхетлерәк пар булмас иде. Исеңдәме, бервакытны Иж буеннан кайткан чагында, булачак гаиләмезне, киләчәк тормышыбызны күз алдына китерергә тырышып, сөйләшеп кайткан идек. Әйе, хәтерлим, әрләшеп тә алган идек авыл башында. Нәрсәдән чыкты әле ул тавыш? Әллә тагы хәтерләмим. Һай! Син анда миңа характерың килделе киттеле дидең бугай. Э-э, ә син миңа пысих дидең. Һы-ы, хәтеремә төште, син бит анда мине бик нык үпкәләттең. Һы-ы, безнең авылда синең кебек корчаңгы кызлар күп, мин сиңа өйләнмим, пумала баш, дидең. Точно, точно, шуның өчен дә син абыйларыңа әләкләп мине кыйнаттың. Байтак яттым мин Әгерҗе больницасында, бер. Җиде ай булгандыр, ун кулымны сындырдылар, сул аягымны сындырдылар, башымны дүрт җирдән ярдылар, колагым ертылган иде. Әле больнистан кайткан көнне үк синең белән иске тегермән янында очраштык. Гариф, мин сине шул тиклем сагынган идем, әйе. Гариф. Да, урысча. Чамалырак и ал чакта. Әйе, урысча ике сүз өйрәнеп кайткансың да. Эреләнеп йөрегән булдың шунда. Килештер, урысча өйрәнгән берәү. Эх, Сәлимә, без бер-беребезне гафу итә белә идек шул, әйеме? Әйе, Гариф. Без бит чынлап синең белән нык итеп әрләшкәнебез дә бер тапкыр гына булды. Теге, безнең өйгә ут төрткәч. Әйе. Без шуннан соң бик озак әрләшеп йөредек. Ә-ә, әлдә әле янгынны сүндереп өлгерделәр. Ә-ә, менә анысында, Сәлимә, син үзең гаепле идең. Иптәш кызларыңа аның авызы сасы, үбешкәндә кысасылар килә дигәнсеңме? Югыйсә сезнең өегезгә ут төртү бөтенләй уемда да юк иде. Исеңдәме, Самат абыең мине клубта пычак күтәреп куып җөрде. Сәлимәне ташламасаң, эчәгеләреңне муеныңа элеп куям, дип. Әллә тагы хәтерләмим. Поездым да килә инде. Гариф, синең белән гомер буе менә шунда сөйләшеп, серләшеп утырыр идем бит, әй. Минем дә синнән аерылышасым килми, Сәлимә. Эх. Әй, Гариф. Армиягә китмәгән булсам, кияүгә дә чыкмаган булыр идем бит. Әллә нигә шул армиядән китмәскә берәр төрле тырышмадым. Соң инде нишләргә иде миңа, Сәлимә? Армиягә алмасыннар дип, ике литр солярка да эчеп карадым бит. Ике көн битем зәңгәрләнеп йөрде дә бетте шуның белән. Сау-сәламәт килеш калдым. Эй, сөйләшмик әле андый ямьсез темага. Бозмыйк әле бәхетле очрашу минутларын. Хөрмәтле пассажирлар, Уфа-Казан поезды икенче платформадан кузгалып китә. Сак булыгыз! Сәлимә! Эх, Гариф! Сәлимә, мин сине һаман да шулай өзелеп яратам! Мин дә сине яратам, Гариф! Август аенда отпускым була, авылга кайтам. Син дә кайт, яме! Иремнең отпускасы декабрьдә генә. Ах! Алайса, Сәлимә, мин дә августта алырга тырышырмын, Ярар. яме? Әһә. Иске Тегермән янында очрашырбыз. Ярар, ярар. Карале, Сәлимә! Ә? Только соңга калып килмә, яме? Ярар. Характерны беләсең! Куркытма инде! Яшь хатынга куркытканың да бик җиткән! Телеңә салынма, Сәлимә! Югыйсә хәзер баганага керермен дә дөббәсләп ташлармын үзеңне! Дөббәсләп кара, хайван! Төрмәгә эләккәнеңне сизми дә калырсың! Кем хайван? Син! Кем хайван? Син сигезгә хәтле кыр чаңгыдан арынмаганың оныттыңмыни, чүмеч авыз! Кыр син үзең, кыр чаңгы! Синең үзеңнән бит аны әле генә ни җир сукалаган ат исе килеп тора! Үт! Кыр чаңгы! Ну, Сәлимә! Син бер дә үзгәрмәгәнсең икән. Син дә, Гариф, үзең дә шул көй калгансың. Сәлимә, әйт әле, яратасыңмыни? Яратам, Гариф, яратам!

Башкортостанның ат казанган артисты Рәсимә Гайфуллина! Һәм эстрадабызның тел бистәсе Фаиз Майдулла!